Ити кининээн соһуйумаҥ, миэхэ ыалдьыттыы кэлбит курдук буолуоххайыҥ уонна бииргэ чэйдии-чэйдии кэпсэтиэххэйиҥ арай туран сайын миэхэ инстаграмҥа биир кыыс суруйда мин аатым күннэй диир бииргэ билсиэххэ эрэ көссүөххэ астастыахха диир оны соһуйдум хайа хайдах буолбуту диэбин аны сахалыы кэпсэтиэхпин баҕарабын диэт күннэй сахалыы кэпсэтиэн баҕарар эбит ону мен хайдах эрэ испэр Хадды эрэ билбэт кыыһым эрээри исиспиттэн бэйэм хадды курдаттыы тартардым. Уонна ол киэһэ ынырбыт күнүгэр киэһэ алта чааска ол аадырыска тиийдим. Арай тиийбитим ас астыыр студия эбит. Ол онно дьэ кыргыттара мунньубут эбит. Кыргыттара сахалыы тыллаах, сахалыы санаалаах, сахалыы тыыннаах кыргыттара дьэ мунньан көрсүөххэйин билсиэххэйин диирибит сорохторун билеттиирибит сорохторун булана көрөн инстаграма көрөн билэрибит уонна олору кытта ыкса билсиэхпин баҕарабын диир уонна мин күннээҕи олохпор мин олорор эйгэбэр сахалыы кэпсэтии диэн олох наһаҕыйах буолла ону олус суохтуубун уонна кэпсэтии сахалыы кэпсэтиэххэ диэн алтыһыаххарый диэн билсиһиэххарый диэн онон биһи кыргыттар буламмыт биэс да алты да этибит бастакы күн бастакы ырыыга

эмиэ көһөн хааллым көһөн хааллым кырдьык сахалыы кэпсэтэр диэн наһаа атын буолар эбит кырдьык мин маны бэйэм эмиэ өйдөөн көрөөччүбүн били билэр киһиҥ кытта нууччалыы кэпсээн иһэҥҥин сахалыы билэрин биллэххинэ көһөн хааллаххына хайдах аймахтыы курдук буолаат чугас киһи курдук дии ол иһин оннук курдук буолан хааллыбыт бары Алаадьылаатыбыт Тарбахов рысыбынан сахалыы ол сандалы бэриске оҥорбуппут дроһата оһох наһаа үчүгэй бэрискэбит түргэн баатык ону оҥордубут ол быһыга саламаат оҥоро охсубуппут уонна үүттээх чэйи кытта дьэ чэйдээтибит үчүгэйдик кыргыттар кэпсэтэ-кэпсэтэ күлсэ-күлсэ ол курдук биһи билсиһиибит саҕаламмыта уонна ол билсиһиибитигэр күннэй арай туран кинигэ тааҕыахха диэт сахалыы кинигэ тааҕыахха уонна ол кинигэни ырытыһыахха диэн санаа киллэрдэ биһил охсоҕоҥ соһуйан хааллыбыт наһаа үчүгэй ханаа диэммит бара үйөөтүбүт ана хандыга ааҕабыт диэбитигэр былана Николай Логинов кинигетін аагыққа диэте таас тумус диэн айымньытын аагыққа диэн этте anu тоҕо диэн баһардаха таас тумус диэн олата били били хоторутааҕата тахсыбыт киинэ баар ди минир дүбэр күн хаһан да киирбэт диэн киинэ ити айымньы матыыбынан оһуллубут киинэ эбит биир киһи соҕотох ыраах таас тумуска оҕотун кэтэһэ олорбутун туһунан оннук матыыптаах кинигэн ааҕыкка диэбитигэр аны этэ автор николай лугинов мин аҕам диэтэ биһи олох мен ону ылсахтым ону убаастаатым ытыктаатым тоҕо диэтэ хабэйэ киһитин киһи өрө тутуута бу аһаҕастык өрө тутуута уонна дьоҥҥо бу тириэрдэр тарҕатар үллэстэр гына инник этэрэ наһаа киһи киһи соҕор махтайар онтон Онтон дьэ аныгыскы көрсүбүтүгэр бу күһүн хотордаата көрсүбүппүт атырдьах ыйын бүтүүтүгэр кыргыттар арыый элбэх буолан көрүстүбүт Туяра баар буолбута Ира Нарыя буоламмыт арыый элбээн көрүстүбүт эмиэ көрсөн баран туга астыыбытый диэн эрдэттэн быһаарыммыппыт группалаах этибит ол группабытыгар дьэ туга астыыбытый кус да астыаххайын диэн буолла кус миинин астыаххайы Күһүҥҥү обул саҕаламмытынан сибээстээн, уонна буоллаҕына алаадьылыахпыт, күөрчэхтиэхпит, чэйдиэхпит, кэпсэтиэхпит ирэ-хоро диэн кэсибиппит. Көрсөн олус үчүгэйдик кэпсэпиппит. Мин кинигэбин билэхтээбитим кыргыттарга оно көрсүбүччэ. Уонна буоллаҕына олус үчүгэйдик хаддара били истин кэпсэтии тахсар. Истин кэпсэтии тахсар хаддара ас астыы олорон били биһи кыргыттар оннук буолахпыт дьахталлар дии. көрүстэхпитинэ асастыы ыстыы туу баар кэпсэтиэхпитин сөп күлсүөхпутун салсыахпытын сөп туох даҕаны биһиэхэ онно э, вино шампан оннук маннык наада тоһуох биһи аҥардас күлүбүтүнэн салыыбытынан алтыһарбытыттан бу санаабытынан үллэстэрбититинэн бу дьахтар киһи бэйэтэ энергетиката буллаа дии энергетикатынан үллэстээн сүбэлэһэн ол оннук гынан биһиги турукка киирэбит туох даҕаны оннукка көмө наада таһуох Ол үөрүү туруга киэхадэр өрө көтөҕүллүүтүн туруган ха үчүгэй диэмин эһиэхэ кэпсиибин. Кыргыттар дьэ алаадьылаан, ким эрэ куһу үргээн, дьэ куһу астыыры көрдөрөн бу куртаҕа маннык индин хорох-хорох кыргыттар чөйдүк билбэппит ону ол курдук уонна болаанын хаачы силэйдээх кусменин сиппит саха тылын уоссанын инникитин туһунан кэрсэбиппит бэйэбит бэйэбитигэр бу бары даҕаны төрөөбүт тылбыт сүптэн симэлээн хаалбатын туһугар олус сүрэхпитинэн бырбытынан ыгыддьар дьон бустубуппут тылбыт наһаа кыраһыабай олох наһаа кэрэ тыл мин ити айымньыбытын арба николай логуновпутун таастымыспытын олох аахпыппыт онтукабытын дьэ ырытыстыбыт хайдах эбитий туох эбитий тоҕо оннук буолбуту диэн ырытыстыбыт мин олох бэйэм наһаа сөхпүтүм отут биир хаастаах эдэр оҕо буллаҕа дьэ отут биир хаастаах оҕо итинник айымньыны иилээн саҕалаан араас дьон дьылҕатын ырытан бииргэ түмэн суруйбута диэн олох киһи кыдьык сөх киһини сөхтөрөр киһини сөхтөрөр уонна киһи олох онтон ама оннук буолуон сөп эбит дуо диэн санааҕа кэлэҕин вот уонна Аныгыскыга Варвара Потапова саха поэтессата кини айымньыларын, кини хоһооннорун ааҕыахпыт диэммит үлэспиппит. Туйаара биһиэхэ ыытыахтаах харыска түһэрэн уонна өссө оннор этэрбин умнан кэсиппин ол таас тумууһу ааҕарбытыгар өссө таас тумууһу ааҕарбытыгар Күнэй барыбытыгар кинигэбитин булан биэрбитэ Бие ол таасым угу хантан буларбыт биллер была. Билигин бу кинигэ элбэх курдук ол эрээри ылбыт кинигам библиотекаҕа барбатаххына кыам булбаккын. Ол иһин буолан күннэй биэхэ ол кинигебитин барытын буллардан тиксэрэн онон ол кинигебитин ааҕан олох мин бастаан ааҕан эһэммин аахпатаҕым ырааппыт курдук былырын быйыл хастайы буолбут аахпатаҕым ону хаддара тылы мен оҕоллэрэ мөлтөөн иһэн дьэ аттарааҕын киирдэр киирэн истэххэ олох сериал курдук аахпытым ол сериал курдук астына-астына аахпытым уонна олус сөхпүтүм наһаа үчүгэй айымньыбыт диэн онон сахабыт тыла сайдарыгар биһиги эмиэ бары араас санаалардаахпыт эбит онтукаларбытынан үлэлсиппит уонна сыалбытын сорукпутун ырыппыппыт бу видеонан осанан туга тиэмэтэй Атык кыргыттар мустуоххайыҥ, кэпсэтиэххайыҥ, билсиэххайыҥ, түмсүөххайыҥ уонна түмсүүгэ иһин биир маҥнайгы хардыыны оҥорор киһи баар буолуохтаах. Чэрэ диир киһи. Ол Чэрэ диэн киһи биһиэхэ күннэй буолбута олус наһаа махтанабыт онно бары. Ол курдук ким эрэ буолаҥҥыт бу бэйэҕит улуускутугар, бэйэҕит нэһилиэккитигэр, бэйэҕит дьүөгэлэргитигэр мустаҥҥыт кэпсэтэн-эпсэтэн сахалыы кэпсэтии хайыҥ сахалыы минньигэс диэн биһи атааппы бэйэбит кырдык бөлөх бөлөх курдук боллут чахчы даҕаны сахалыы кэпсэтэр минньигэс саҥарар минньигэс сахалыы астыыр минньигэс сахалыы алтыһар минньигэс төрөөбүт тылбыт буоллаҕа дии биһиэхэ дууһабыт биһи ис куппут тыла биһиги ол тылга биһи арыллабыт куттаныаххайыҥ хатыахпыт суоҕа диэн эбэтэр кыбытык тыллары киллэриэхпит оо хахылыы хаҥарбаппыт ыарахан саха тыла диэн аһа литературнай уусуран тылын диэн буолбатах күннээх олохпут тыла буоллаа дии чэйдиэххэйиҥ диэн курдук боростуой дуу ол курдук көрсүөххэйиҥ кыргыттар билсиэххайыҥ уонна сахалыы кинигэни ааҕыыны боруобалаан көрүөххүтүн сөп биһи бу баран иһэбит Буаныска Варвара Потапова өссө тугааҕар бу буолар антон миэхэ бэйэбэр интириэһинэй кырдьык аахпат да дьон ааҕыах курдук ол иһин ааҕан баран аны ырытыһар диэн наһаастык соҕотох киһи баран бэйэм бэйэҕэр бүгэн баран сылдьаҕын хотох оннук буолуо дуо араата оннук буолбатах дуу ин аныгын онтон ырытар буоллаххына наһаастык дии ол бу эйин кыты тэбис тэҥҥэ биир сирэйи биир бу тугу бардын тыллары аахпыт киһи эн курдук толкуйдурду атыннык толкуйдурду хитэсен береҕин мин ханаабата ханааларбын кыргыттар эттилер мин кыргыттар баҕар толкуйдабатахтарын мин баҕар эппитим булу ол курдук атастаһыы үллэстии наһаа астык диэн мин оттон бүгүн чэйдээһиннээх видеобын тиктүүбүн кыргыт тар кыргыттар диибин даҕаны биһиги бары ыал ийэлэрэ буоллахпыт дии ыал ийэлэриттэн олус элбэх тутулуктаах ыал ийэтин өйө-санаата толкуйа саҥарар тыла олус элбэххэ дьайар онон кыргыттар далбар хотуттар ыал ийэлэрэ анаабыт анаабыт ыраас буоллун чэбдик буоллун сахалыы буоллун